Helo yna, sy'n mai? Anti yma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Oh, wel, efallai bod chi'n sbio ar teitl fideo heddiw yma. Ac yn meddwl i chi'ch hunan, wel, maes y gad. yn rhyfedd ar fideo ant beth os yn bod yna chdi. Wel, reswm dwi wedi dewis y teitl benodol yna ydy oherwydd eisiau tynnu sylw dwi at yr bod cymaint o frwydra sydd wedi bod fatha a dwi wedi gorfod ymladd nhw neu o'r mam a fi wedi gorfod ymladd nhw neu mam yn gorfod ymladd nhw pan o'n i'n fabi lle fatha Felly mae'r brwydrau yma wedi bod a hyn oll yn sgil fan a bledda, yn sgil yr hedge cyfflus, yr namgolwg, y wendid lawr ochr def yng nghorff. Mae hyn oll wedi golygu un brwydr ar ôl y llall ar ôl y llall ar ôl y llall. Ar y degaf, wrth gwrs, mae sawl brwydr yn digwydd yr un pryd sydd yn waith peth, lle, ond um, na, o'n i'n siarad efo cyfaill amwyl iawn i mi ar yr um, ffôn nos yn o'r blaen ac ydy eisiau ffa wel o'n holi holi fi sut o'n i sut o'n i lle um, ar y ganol breudur arall ar un o bryd um, fod dweud mae'n parhaus dos yn diwedd ar un i weld a fi'n na'n dweud wrth di beg o fell dwi di blin o'n lan ac mi ydw i, dwi wedi blino'n lân, ac um, fe, dwi'n 35 mlynedd oed, dwi'n cofio mam yn deud pan o'n i'n ifanc, so rhaid i mi ymladd llwyfo frwydra ar hyd fy, fy mywyd lle. Ond Felly o'n i'n disgwyl rheini, ond do'n i'n disgwyl i pethau bod mor wael a hyn lle, do'n i'n disgwyl fatha teimlo mor flinedig a hyn, um, a teimlo dys gen i mewn egni i ymladd ddim mwy, a hynny ychydig llai na pethefnos cyn ym mhen blwyddyn 35. Ynde, mae'n hollol... Mae'n hollol hurt fy mod i a phobl yn abl eill yn gorfod brwydro dros pob dim a wedyn fel dweud mae'r brwydra yma gen i wedi bod yn parhaus a dwi ddim eisiau brwydro. Dwi just... a does gen i ddim egni i wneud, dweud gwir. Erbyn hyn, dyna beth o'n i'n i'w meddwl nos yn o'r blaen ar ôl sgwrsio efo nghyfaill. Um, o'n i jyst meddwl i fynd Dwi'm yn gwybod os oes gen i'r egni ar gyfer hyn ddim mwy. Wrth gwrs, does gen i'n dewis nag oes, mae rhaid i mi, fatha, pryd bynnag mae yna frwydra yn ddod, mae rhaid i mi ymladd pob un ohonynt, does gen i'n dewis yn hynny o beth. Pryd bynnag mae unrhyw beth fel hyn yn codi, um, fatha, Jyst i roi rhyw syniad i chi o'r math o frwydra sydd wedi bod ar hyd fy oes, lle. Yn gyntaf, pan ges i fy ngeni, oedd rhaid i mam frwydro i tynnu sylw at y ffaith oedd rhywbeth o'i le. Oedd pawb yn deud wrth fi, na, na, Mrs Dykstra, mae'n berffaith iawn, dim ryd yn bod eich mab chi. Nod, er, nodyn paranoid mother yn ymddangos ar y nodiadau yn Fuan iawn wedi hynny, ond wrth gwrs, doedd mam ddim yn paranoid. Oedd hi'n gwybod oedd rhywbeth o'i le, a mam oedd hi'n gywir. Wedyn, wrth gwrs, oedd angen fatha llawdriniaeth brys arna i pan o'n i'n pimp wythnos oed. Um, nath hynny arwain at sgil effaith o hynny oedd fi'n a'n cael rhywbeth yn debyg i stroc, sydd yn olygu, oedd yn olygu dwi wedi cael llwyth o ffisio dros y blynyddoedd, a hyd yn oed rwan mae'n ochr def yng nghorff lot yn, lot yn manach dan ochr chwith, felly. Ac um, os di, oedd hynny wedi bod yn brwydr, jyst er mwyn gallu dysgu cerdded, nes i'n dysgu cerdded heb gymorth tan o'n i rhyw dair oed, ac o'n i angen Cadair olwyn yn achlysurol tan o'n i ryw fatha tair ar ddeg. Felly, chi, mae hyn, doedd hynny ddim yn hawdd. A wedyn, oedd gennych chdi, eto pan o'n i'n fabi, lle, mam yn um, gorfod Pawb yn deud wrth mam fy mod i'n hollol ddall, mam yn deud, na, ac i moyn gedru gweld. Mam yn benderfynol fy mod i'n gedru gweld. Ond, um, na, pawb nes fy mis Chwefror 1993 yn mynnu fy mod i'n cwbl ddall. Ond na, yn 1993 Rhyw mis cyn fy mhen-blwydd yn pump oed, ges i cydnabyddiaeth fy mod i'n gedru gweld rhywfaint. Dwi'n rhannol ddall, yndw, ond dwi'n gedru gweld rhywfaint. Felly, dyna frwydr arall, felly. Um, a wedyn brwydrau eraill sydd wedi bod, um, wrth gwrs, efo llawdriniaethau. mae eisiau fatha gwella rheini, mae hynny'n cymryd lot fawr o egni, a chi, pan o'n i'n gael llawdriniaethau ar yng nghoes, oedd hynny'n golygu ffisio a bob math o ymarferion. Felly, ie, na, rhaid brwydro trwy hyn o lly. Um, o rhaid, pan o'n i'n bach, lly, o rhaid i mam brwydro i gael Wel, um, rhywle ar addas i mi fyw, felly. Rhywle heb stair. Um, yn anffodus, dwi ddim yn byw yna mwyach, ond mae hynny'n destun ar gyfer fideo arall ac i ni. Um, ac, um, ie, yeah, so rhaid sicrhau rhywle addas i mi fyw. A wedyn, brwydr mawr ar gyfer mam oedd cael ei fewn i'r ysgol, oherwydd oedd pawb yn dweud, oherwydd yr hedge cefflus, do'n ni, does tam fawr y bwynt i mi fynd i'r ysgol oedd addysgu fi'n bas amser. Ond, um, wel, mae gen i MA, polisi ac yn llu ei ffefol erbyn hyn, o Brifysgol Bangor, felly Dwi'm yn meddwl oedd oedd ysgu yn gymaint o hynny o wast amser, nag oedd? Ie, ond na, hyd yn oed ar ôl i mi gael mynediad i'r ysgol, wrth gwrs oedd na frwydrau i mi wedyn, doedd, oherwydd difaterwch ar y gorau, neu gasineb ar y gweitha gen y ffrawon, a wedyn bwlio gen y plant. Y gweitha, peth gweitha oedd, wrth gwrs, pan ges i cweir yn wyth mlwydd oed, um, nath hynny effeithio ar yn hyder i o gwmpas pobl eraill am flynyddoedd lawer i ddod. Wedyn, fatha, gos dwi'n lot o pisach o gwmpas pobl diarth erbyn hyn, ond um, mi oedd hynny'n cryn dipyn o... Mi oedd hynny wedi cymryd cryn dipyn o waith o'n ochr i, lle. Oherwydd ystalwm chi. Do'n i'n braidd yn gallu siarad efo pobl, o'n i'n fath o sbio lawr fel hyn, ac o'n i'n rhyw cynnig rhyw ymatebion unsill i unrhyw cwestiynau o'n i'n cael, oherwydd does gen i ddim yr hyder i siarad efo pobl, oherwydd yr holl fwlio nes i profi wrth tyfu fyny, lle. Um, ac, um, o, gyda llaw, mi ddoth um, Un o'r rhai oedd yn gyfrifol am roi'r cweir 'na i mi pan o'n i'n wyth oed, atai yn ddiweddarach, um, blynyddoedd wedyn, lle, i ymddeheuro. A nes i dderbyn yr ymddeheuriad yn syth, oherwydd y ffordd dwi'n gweld i, di fel hyn, um, efo plant, dydy plant ddim yn dall yn iawn, felly oni bai bod eu rhieni nhw, neu yn ddelfrydol eu rhieni nhw, neu'r athrawon yn dweud wrthyn nhw, wel, na, mae bwlio rhywun ar sail yn ablef, neu ar sail crefydd, lliwig croen, fatha rhywioldeb neu beth bynnag yn anghywir. Wedyn, maen nhw'n mynd i fwlio rhywun sy'n bach yn wahanol yn dydyn. plant ydyn nhw. Fatha, yr pobl dwi'n cael ein anodd iawn i mafa ydy'r oedolion. Felly, yw, yr athrawon, felly, ac um, wedyn, wrth gwrs, neidio ymlaen chydig, lle, um, yn ystod y blynyddoedd diwetha yma, dwi wedi cael oedolion, cofiwch, yn cyhyddo fi o Deud celwyf am natur fy anabledd, a sgen i'm reswm yn y byd dros deud celwyf, dwi wedi bod yn gwbl agored a mae'n rhaid i gyfles erioed. Ac um, mae'n bwysig iawn i mi bod yn agored oherwydd tasa yna rhywbeth yn digwydd i'r siant bod yn blocio, dwi eisiau i bobl bod yn ymwybodol o'r symptoma o siant yn cael ei blocio oherwydd mae hynny'n fater difrifol iawn i mi a dwi angen mynd i'r sbyty er mwyn derbyn triniaeth frys lle. i'r ganolfan Moulton yn Lerpwl. Felly mae bod yn agored, mae bod yn onest yn holl bwysig i mi. Felly mae unrhyw fath o awgrym fy mod i'n anonest neu wedi dweud celwydd, mae'n brifo. Mae'n brifo yn ofnadwy, felly. Ac, um, a wedyn, wrth gwrs, dwi wedi cael pobl yn dweud, does na'm ffasiwn be, ffa, ffa, wahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail anabledd? Wel, oes. Mae yna. Mae dderfwriaeth sy'n deud mae'n ffasiwn beth o wahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail ei anabledd neu ei hanabledd. Lle. Um, lle, dwi wedi cael gymaint o crap ar hyd flynyddoedd a hynny'n hollol diofyn lle oherwydd Faint yn daid i hyn? Nes i'n gofyn am yr anableddau yma. Nath mam bechod cyturas. Nath hi'n gofyn gen i mab efo yn anableddau i, efo'r heriau o'n i'n mynd i wynebu. Chi, taswn i'n cael y ddewis, de? Taswn ni wedi cael y dewis. Swn i'n dweud, Be? Anabal neu ddim yn anabal? Os well ni beidio bod yn anabal, mae hynny'n swnio fel bywyd eitha anodd, lle. Felly, dim diolch. A so na ddim byd yn y byd mae'n gwneud i'n hapusach na deffro bore fori heb yr hydrocephalus, efo golwg digon da sy'n olygu os ni'n gallu gyrru car, oherwydd fysa hynny wedyn yn agor drysau i swyddi. Um, ar hyn o bryd mae lot o swyddi cyfleoedd ar gau i mi oherwydd fod mae ddim yn gydru gyrru car. Er, dwi'n prysur ychwanegu, mi oedden ni mewn gwaith ar hyn o bryd a dwi wrth fy modd efo'n swydd presennol, dwi'n gweithio efo criw o pobl hollol wych. Ond meddwl dwi'n gyffredinol lle mae yna gymaint o gyfleoedd allan yna. sydd ar hyn o bryd ar gau i mi oherwydd fy niffig gallu i gyrru car a does gen i'n help am hynny yn anffodus. A dwi'n meddwl bod yn holl o'n heg fy mod i'n cael yn wahaniaethu ar yn erbyn, yn y, fy mod bod cyflogwyr yn gydru gwahaniaethu yn erbyn pobl. A mae hyn yn wir ar draws Cymru, dwi wedi sylwi, achos dwi wedi bod i um, cyfweliadau neu di sbio ar swyddi o fôn i fynwy a phob man yn y canol, a mae hyn yn wir i bawb. Mae gymaint o sefydliadau yng Nghymru yn ngwahaniaethu ar sail fatha anabledd wrth rhoi dim yr gofyn mae i yrru fel gofyn hanfodol lle. Ac um, mae rhywun jyst yn meddwl, wel pam? Yn enwedig ar ôl y cofnod y clo efo Covid a falle. Does na'm rheswm, hag mae, sydd lot o'r swyddi mae bellach yn amlwg ddim yn, dydy gyrru ddim yn hanfodol ar eu cyfer nhw. Oherwydd mae'n siŵr oedd lot fawr o'r swyddi yma wedi cael ei wneud o adra yn ystod um, y cyfnod a clod o. Felly, dwi'n bod angen i lot o cyrff yng Nghymru, lot o fusnesau yng Nghymru, edrych eto ar eu polisïau recriwtio, oherwydd ar hyn o bryd maen nhw'n gwahaniaethu ar sail anabledd, heb, a hynny'n anuniongyrchol, swn i'n deud, trwy fatha mynnu trwy fedyddu, lle does yna'n cyfiawnhad mewn gwirionedd cael yr trwyfyd o'n i yn y lle gyntaf nag oes. Felly, dwi di'n heidio ymlaen fymryd ma'n hyn, felly dwi'n mynd hollol siwr lle dwi. Uh, mae'n jyst byd o'n nodiadau, achos eto efo'r hydrocephalus, mae hynny'n effeithio ar yng nghof, felly dwi'n mynd holl... Dwi eisiau... Dwi wedi sgwennu llwyth o nodiadau fan hyn i atgoffa fi be dwi eisiau drafod, lle yn eiliad. Um, addysg bwlio. Um, a sicrhau annibyniaeth, wel mae hynny wedi bod yn... Mae hynny'n brwydr parhaus, dweud gwir, oherwydd mae yna rai um, sydd yn... Dwi'n yn gwybod os ydyn nhw yn wybodol bod nhw'n gwneud hyn, dweud gwir, ond mae yna rhai sydd yn tanseilio fy annibyniaeth pob cyfle maen sy'n gael. Deg gwir, felly, pobl felly, dwi'n tueddol o osgoi cymaint ag y gallaf. Um, I fod yn hollol onast, oherwydd mae'n jyst yn teimlo'n ddynifir pan mae pobl yn awgrymu does gen i'n yr gallu i wneud yr um, rhyw siop a fwyd ar-lein. Gydw i'n neud hynny'n hawdd. Dwi wedi bod yn neud hynny ers 2012, diolch yn fawr. Ac, um, chi, felly, na, mae'r brwydr mae i sicrhau yn annibyniaeth yn un parhaus. Ond dwi'n cofio mam yn pwysleisio hyn i mi pan o'n i'n ifanc iawn, lle bod angen i mi bod yn annibynnol, bydd rhaid i mi brwydro i gadw fy annibyniaeth oherwydd bydd 'na pobl fydd yn awyddus iawn i danseilio fy annibyniaeth. A dwi'n meddwl oedd mam yn ofni hefyd, so ni'n glanio mewn cartre gofal tasa rhywbeth byth yn digwydd i fi hi. Felly um, na fi'n amheus iawn o un o lot fawr o bobl, deg gwir. Mi ges i rhestr gan fi cyn i fi farw, o enwau pobl oedd hi'n ymfudiad ynddyn nhw, lle o'n i yn y cwestiwn, ac oedd hynny'n just yr hynod o fyr. Nes i sylweddoli hynny'n syth. Doedd mam ddim yn ymfudiad yn nifer fawr o bobl lle o'n i yn y cwestiwn o gwbl lle. Fatha, oedd mam yn drwg dybus iawn o bobl eraill. Efo fi lle. Um, Ie, yeah, felly na, mae'n sicrhau yn annibyniaeth wedi bod yn anodd ac um, efo brwydr diweddara yma, hefo'r um, tocyn teithio, mae, oherwydd beth sydd wedi digwydd ydy, mi ges i cais, mi nes i cais trwy'r cyngor i gychwyn oherwydd oedd hyn dan ofal awdurdodau lleol ar un adeg. Wedyn, Mi ges i'r tocyn, a wedyn cafodd y cyfrifoldeb i dros glwyfo o'r hawdurdodau lleol i Drefnidiaeth Cymru. Fi'n angen gwneud cais at newydd, derbyn y cerdyn, colli'r cerdyn reiddiol, ond mi ges i cerdyn arall, a dwi'n prysur ychwanegu, efo'r cyngor a Drefnidiaeth Cymru, ond i darparu yr holl dystiolaeth ar yr un pryd lle, wrth gwneud y ceisiadau. Felly, mi o'n i wedi gwneud hyn i gyd i, ddych, i gychwyn lle. Ac mae gael y socyn bws na, mae'n hanfodol i'n annibyniaeth i gan fod mae ddim yn gallu gyrru. Felly mae hynny yn cynnig elfen annibyniaeth i mi sy'n gen i fel, ddim fel arall. Ond yn anffodus, oherwydd newid yn polisi Llywodraeth Cymru, Dydw i ddim bellach yn gymwys, ond i ba fy mod i'n darparu tysiolaeth ychwanegol felly. A dwi wedi gwneud hynny wrth osom, felly gobeithio geif i ni ddatrys oherwydd bod dweud o'n i'n teimlo'n ofnadwy o'n i'n teimlo fel o'n i wedi siomi mam o bosib, ella, er, mae'n siŵr sa'n dadlau i'r gwrthwyneb, lle, bod wedi heb, lle. O'n i 'di gorfod um, ffonio Vewiford i roi pas i mi i Harlech diwrnod y blaen. Lle gynt, os ni'n jyst i wneud i ar y bus, ond yr, yr dewis yna ddim gyn i disadwn. Felly oedd rhaid i mi codi'r ffôn, a o'n i'n teimlo'n ofnadwy. A sôn am teimlo'n ofnadwy am dibynnu ar eraill, dwi'n cofio adeg y cyfnod clo gyntaf, o'n i'n cysgodi. Ac um, wedyn, wel, mae'r... Oedd rhaid i mi gysgodi, felly oedd rhaid i mi wedyn... Mi o'n i'n gwneud siop o bwyd ar-lein, pryd bynnag oedd yna slot, oherwydd oedd, oedd pawb yn gwneud ar-lein erbyn hynny, felly lle ynghynt oedd hi'n hawdd cael slot wedi dechrau'r cyfnod clo oedd hi'n amhosib, welish i. Ac um, wedyn oedd rhaid i mi dechrau dibynnu ar bobl eraill i nôl pethau megis llefrif a bara ac o'n i'n teimlo gymaint o gwylyf gofyn am gymorth oherwydd eto, um, rhaid i chi cofio da, un peth oedd mam wedi pwysleisio i mi dro ar ôl tro ar ôl tro oedd mae rhaid i mi mae rhaid amddiffyn fy annibyniaeth, mae rhaid bod yn annibynnol, mae rhaid brwydro i fod yn annibynnol ac mae rhaid peidio byth dibynnu ar bobl eraill. Felly, o'n i'n teimlo'n anifir iawn yn gorfod gofyn am gymorth pryd hynny. Oherwydd fod dweud, y ffordd ces i fy magu, oedd gofyn am gymorth yn rhywbeth Doedd ni jyst ddim yn neud. Felly doedd na'm fatha disgwyliad arna i i wneud hynny 'lly. Yym ie felly bod dwi dwi 'di bod yn neidio o gwmpas cyn dipyn ŵan a wedyn na mae gen i bry- bryd da allan y gweill o ran cael hyd i Diwlaf sy fyw, mae'r brwydr yna wedi codi eto oherwydd fod dweud dwi'm yn byw yn yr bynglo ble, ble geisio ei magu, yn anffodus. Um, oherwydd um, gafodd y lle yna i werthu a nath hynny arwain at chwe mis o ddigartrefedd, um, felly brwydr arall, ac um, wedyn o rhaid i mi dderbyn o gyn i gi ar y pryd, ac felly o rhaid i mi dderbyn yr efo cynta o wedi dod ar gael lle o fyr landlord yn fodlon derbyn tenant efo ci, felly mi nes i derbyn, ond y drwg oedd hefo'r tu hwnnw oedd y stair. a dwi wedi stryglo efo stair erioed, lle, um, yn gymharol diweddar deg gwir, lle dwi rwan, um, ystod o'r wythnos adweitha, dwi wedi disgyn ar ymffordd i fyny stair, dwy waith dair, felly dwi wedi dechrau um, defnyddio'n ffon wen wrth mynd i fyny a lawr, jyst er mwyn diogelu fi'n hun, mwyn am byd arall. Um, ac, um, ie, yeah, felly, Mi o'n i mewn tŷ anaddas am gyfnod, ond wedyn fel dwi'n dweud, um, doedd gen i'n fawr o ddewis, a wedyn na ffodus parwodd um, fy landlord lle o'n i'n byw o'r blaen, ac um, eisiau fewn i banic slwyr, er fod i'n ofni bod yn digartre unwaith eto. Ac ganlyniad i hynny, mi nes i derbyn tenantiaeth rhywle arall o efo stair. Felly, mae hynny'n... Fel dweud, dwi wedi disgyn ar ffordd i fyny stair cyn rwan, ond um, na ni, so dwi wedi dechrau defnyddio'n ffon wen wrth mynd i fyny a lawr rwan, er mwyn sicrhau dwi'n gwybod faint ble mae'r stair yn cychwyn a gorffan a fy mod i'n cadw malant. Um, ond na, bydd rhaid i mi gael rhywle afas yn hwyr neu'n hwyr ac dwi'n deimlo rhywle sy'n ar, i gyd ar un llawr heb stair lle. Um, dod dweud oedd yr bynglo ble, ble cafes fy magu yn harlach yn wych ond um, na, yn ffodus Colli fan hon nes i ac um, wel dweud gwir, um, bynglo pedair lloft o felly yn harlach a wedyn sa bynglo efo pedair lloft yn gormod o le i mi beth bynnag um, erbyn hyn lle felly na sa rhaid i mi symud i rhywle llai beth bynnag ond eto tasa'r lle heb gael ei werthu lle ond um, eto 'lly fatha yr prif peth fo bwysig i mi ydi ca'l ryw lai fyw sydd i gyd ar un lefel ar y llawr gwaelod felly dydwn ni byngalo neu fflat neu maisonette llawr gwaelod oherwydd fedrai'm byw mewn tŷ efo staer yn y tymor hir 'lly. Tymor byr fedrai fatha ymdopi, fel dwi'n dweud, wedi addasu o ran defnyddio'n ffôn wen wrth mynd fyny a lawr stair, ond um, yn y tymor hir, na, swn i'n... Sa well gen i uh, cael rhyw le all i fyw, efo, sy'n fi gyd ar un lefel, lle. Um, Ond ie na, a wedyn bod dweud yr busnes diweddar yma efo'r tocyn teithio, um, oedd hynna jyst yr awgrym yma hefyd, ti'n fawr di'n wedi ceisio twyllo'r system, a dwi'n dall na rheola Llywodraeth Cymru sydd wedi newid fan hyn, lle, ond na, mae dal yn anifyr cael rhyw fath o awgrym fy mod i'n deud celwydd, a fel ydych chi'n gynharach, sgyn i'n unrhyw fath o reswm dros dyd celwydd. Felly, chi, mae'n brifo pryd bynnag mae rhywun yn awgrymu hynny o'r ffaith fy mod i'n sy'n ni'n teiri gwneud ffasiwn beth. Um, sy'n ni'n meifio gwneud ffasiwn beth lle ac um, dyn O ia, rhywbeth arall. Profi fy mod i'n gallu siarad, dyna brwydr arall o fred i mam peth 'na. A wedyn wrth gwrs b- f- yr arbenigwyr i gyd yn deud yym jyst i ddeud yn gyflym 'lly swn i byth yn gallu dysgu siarad neu anhebygol iawn swn i'n dysgu siarad ond yym erbyn hyn wrth gwrs dwi'n siarad Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg felly mm be' ma'r arbenigwyr 'ma'n gwbod? Ond yym ie ta waeth yym fel dwi ddeud ma' hynny'n reit rhyw fath o syniad i chi gobeithio o'r brwydra yy dwi 'di bod trwy fynt ma' a wedyn mond fatha llond llaw o rheini sydd off top fy mhen 'di rheini ma' siŵr bo' 'na llwyth ohonyn nw dwi 'di gorfod brwydro a 'di ga'l yym methiant neu lwyfiant, a dwi wedi jyst di heb um, crybwyll nhw hyd yn hyn, lle. Ond, i gloi, lle, beth dwi eisiau bwysleisio ydy, nes i'n gofyn am yr anablefa yma. Swn ni wrth fy modd cael dechrau bore fory heb yr hedge geflus, Heb wendid lawr ochr de fy nghorff, ac efo'r, efo golwg ddigon da sy'n caniatáu i mi gyrru car. Oherwydd fysa hynny, wrth gwrs, yn agor chwaneg o drysau i gyrfaoedd i swyddi yn y dyfodol felly. Ond yn anffodus, di run o'r rheini yn mynd i ddigwydd, nac dyn. Felly, beth sy'n rhaid i mi gwneud yn y cyfamser ydy gwneud y gorau o sefyllfa ofnadwy o shit, drwg gen i am yr iaith wefus, ond dyna mae o yn y bôn, lly. Mae'n sefyllfa hollol shit, nes i'n gofyn amdano fo. A felly, bod dweud, bod rhywun sydd heb gofyn am hyn, bod rhywun sydd wedi cael ngeni fel hyn, bod rhywun sydd wedi mynd i byw fy mywyd fel hyn, bod rhywun sydd wedi mynd i farw fel hyn, hefo'r anablefa yma. Dwi ddim eisiau gorfod brwydro dros pob dim. Dwi wedi... Sgyn i'm yn egni i gwneud hyn. Mi na i brwydro os oes rhaid, ond wir er, dwi'n dwi yn teimlo fy mod i'n rhedeg allan o egni. Felly, yr oll sy'n ni'n gofyn ydy, os gwelwch yn dda, Mae bywydau pobl fel fi yn anodd fel maen nhw. Felly, peidiwch gwneud nhw'n anoddach. Just, please, peidiwch gwneud nhw'n anoddach. Os yn brafiwch lawer, just gofyn wrthyn ni beth di ein anghenion ni na wedyn yn dangos unrhyw efo tystiolaeth o, o'n anabledd ni boed yn tystysgrifa o um, fatha arbenigwyr o'r ysbytai neu beth bynnag, rhyw lythyrau o'r adran gwerth ffensiynau neu beth bynnag, a wedyn bod rheini'n cael ei derbyn yn hytrach na yr sefyllfa dwi wedi gael dros y misoedd diwetha yn gwlad tro ar ôl tro, na, tydi hynny ddim yn tystio digonol. Chi, yr oll mae hynny'n cyflawni ydy ychwanegu straen ychwanegol i'r unigolyn yn abal. A fel dweud, does neb yn gofyn am anabledda. Dwi'm yn meddwl sa neb eisiau byw yn sgidiau i. Nasa. Dwi'n gobeithio ddim, achos, wel, allai deud wrth chi rwan. Um, allan o deg, swn i'n dweud sgôr o dim o ran awgrymu fy mywyd i neb arwydd, uh, yeah, na, tydi o'n lle braf, tydi o'm yn y bywyd hawsa o gwbl lle, o bell ffordd. Ond wedyn, wrth gwrs, mi oedd mam yn atgoffa fi, er mor anodd ydy pethau arna i, mae yna pobl, e, mae pethau gymaint yn waeth arnyn nhw, gymaint yn anoddach arnyn nhw. Felly mi ydw i'n ymwybodol iawn o hynny. Ond o ran ymywyd i yn bersonol, Wrth gwrs, mae pethau'n ofnadwy a anodd, a mae gorfod ymladd un brwydr ar ôl y llall, ar ôl y llall, neu sawl brwydr ar unwaith, fel dwi wedi dweud. Mae'n mae'n flinedig, mae'n blino rhywun, a sa wir well gen i peidio gorfod brwydro ar gyfer popeth. Felly, um, ie, yeah, na, bach o ddealltwriaeth, bach o cydnabyddiaeth, does na neb yn dewis byw fel hyn, a unwaith da ni'n darparu pa bynnag dystiolaeth sydd angen, jyst ti'n derbyn hynny. Paid â cwestiwn ni'n pellach, gwaith, paid â, fatha, neu di rhywun fel fi teimlo ar brawf fy mod i, fatha, fy mod i'n cael yn cyhufo o, fatha, Deud celwyf a hwybod dweud. Sgim reswm yn y byd dros deud celwyf. Yn enwedig felly am yr hydrocephalus, oherwydd bod dweud, ond safbwynt i, mae rhaid i pobl gwybod y gwir am yr hydrocephalus, oherwydd dwi eisiau i pobl gwybod be i wneud am y gorau os mae'r shunt yn cael ei locio. Oherwydd, wel, fe fai angen trini off ysbyty, ynde? Felly mae'n hanfodol i mi, un, bod yn annibynnol, wrth gwrs, ond dau, fatha, sicrhau bod pobl yn gwybod sut i cynorthwyo fi os mae siwnt yn blocio de, felly bod wedi dweud yr holl cyhyfiadau yma neu awgrymiadau fy mod i'n deud clwyf ha. Mae'n Dydyn nhw'n braf, ynddo, o gwbl. Felly, o, dwi wedi bod yn siarad ys tros hanner awr rwan. Felly, ie, um, yeah, na fo. Amser dirwyn y pregeth yma i ben, da cyn i. Um, diolch am rando. Uh, cadwch yn ddiogel a hwyl am y tro.